Helo a croeso nôl i un o fideos Minecraft fi. Heddiw da ni am trio adladu Hunger Games a mae ffrind fi Kai Squishy. Squishy yn mynd i helpu fi heddiw. Um, Ella bod chi wedi bod ar YouTube channel o blaen. Do, mae'n fi'n amazing ynddi. Ni. Uh, Oce, okay, so gynta, da ni am trio Adeiladu skin so. Fi dyn ni, dwi'n y stampy, dwi'n y stampy, ti'm yn gael hyd yna. Oce. So dyn ni'n trio adeiladu Hunger Games skins efo... Bontydd yn mynd i bob un o'n nhw. Ac ystol yn mynd fyny a lawr bob skin i gael uh, chest. Iawn, dwi'n cychwyn. So, dwi angen, dwi jyst yn mynd i sbio.

Llwyd. Hwna. Oes na bwynt yn ei traed? Um, swn i'n neud o fatha beth ti'n meddwl, o, swn i'n neud. Diolch am uh, hwnna.

Na, wnei ti rili medru chwilio run peth chwaith. Na, dwi'n meddwl bod Homer Simpson yn un eitha anodd i chdi wneud. Reit. Dwi'n hoffi bach challenge. So, um, Wel, dwi'n mawr, os da chi'n sbio ar y sgrin gwylod. Reit, a di hwnna'n digon fatha...

Dwi'm am llenwi canol un fi fewn cos fatha fy' 'na ella cysg da yna. O na ma' hynna'n helpu yr yym pobol sy'n dod i chwara yno fo. Ma' nw ella gallu gwylio rhein a fatha deud o ma' 'na cysg da yn fan'na. So be' 'dyn ni am neud ydi yn lle bo' chi'n gweld ni yn rhoid y petha yn y cysg 'dyn ni am... 'Dyn ni am roid o tu allan i'r fideo. So bo' chi'm yn gweld ni'n rhoi petha yn y cysg. Jyst rhag ofn 'dych chi am dod. Ia. Ac 'da ni ddim isio chi neud... Fatha gwbod a... Lle ma' petha. So... Mond ni sy'n ga'l gwbod 'c'os fatha ni sy 'di adeiladu fo. Ond 'dyn ni'm yn ga'l neud gormod o stwff da iddo. Na. Yy fydd hynna ddim yn yy teg wedyn na fydd? Na. Ond yym... So... Mae'n edrych dda cychwyn. Mae'n edrych yn eitha da, ond sut ti... A braich fi am dod ar draws ar chdi, so... O ia, fatha llawr, yr, yr, fatha braich ar y cefn. Dwi'n meddwl fydd hyn yn da iawn, fydd eitha gymryd eitha hir. Um, Ella reis ond dwi'n eitha hoffi'r syniad na nes di dod efo... Ie, fatha, ie. Yn ysgol.

Hmm. Os o'n i adra, fatha, ti'n gwybod, fatha'n dibynnu fideo, a fydden ni'n gorau torri fo i fyny darna bach fe yn fideo. Gynnon ni ddim lot o amser, so... Chwai, o leia ta 20 munud ydy fideos, wel, 19 munud ydy fel arfer i fi. eitha hir. O, oh, ti'n gofyn dyn ni sylwi, pan ti'n sbio'r nôl ar y fideos, ia, um, na chi'n clywed y bytyma gael ei pwsiat. Ia, yeah, mae'n... I really rhyfedd, ond um, dych chi'n gwybod, efallai bod rhywun o'ch chi wedi sylwi ar hyn, ond dych chi'n sbio nôl ar un o'r fideos, dwi'n cael ei pan hyn, dwi'n galw hyn yn squitchy. Dim squishy. A ta ma' lot o pobl 'di sylwi hyn ar hynna, a dwi'n ddim yn hapus efo fy hun. Ond dim ond llawer ots, dwi'n meddwl bod o'n eitha... O na, sy'n dod mas lot i fy- i fyny rwan. Mae un chdi a reit ar ben yn fi rwan. Sdim ots gyda fi, gei di gychwyn eto os ti isio. Na. Na fi. Yym, dwi angen i fi fod yn... So, dwi jyst isio y ceg 'wan yn frown.

Dych chi'n sbio ar un a wedyn dych chi'n dechrau fel o ia mae'n rhyw a wedyn dych chi'n sbio nôl. Dwi'm yn hoffi neud o fy hun fatha adra am fideos eraill. Do dwi yn dda iawn yn neud stampede am ryw reswm ia. So yym.

Um, be ti eisiau fanna? Um, pen melyn yn mynd fyny. Dwi am wneud braich yn fi tu ôl i fatha yr uh, Homer. Fatha rhyw fath o bont sy'n uh, gallu mynd ar i um, croesi.

Os dach, os ydych chi ddim yn gwybod, dyna be oedd o. Dyna mae'n edrych efo home yna. Di o heb gwallt. Dim gwag ydi o. Ydi o. Hwna di um, t-shirt fo, fo gwddw, ceg,

Yn y dydd, yndi. Dyn ni am wneud, dyn ni am wneud yr opsiwn pan ti'n mynd y gorau, fatha, fatha, pan ti'n just aros yn dydd. Rhan. Neu be nai ydy torri y dau yna fel la, a ni o'n du, fel la, ia. Mhm. Mm

Dyna'n can genod neu rhywbeth? Na. Dydy hwnna'n benfo! Be? Coron ydi o. Na! Be? Um, dwi'n meddwl bod i'n dweud bod yn wrong. Anghywir yw'r gair. Diolch yn fy nghywir o.

Oce, ti dyn ôl efo fi, ti dyn ôl, ti dyn ôl, sbi ar un fi. Paid â sbio ar y sgrin. Dyna beth i llygada un fi am fod, dwi'n hoffi'r look. Actually na, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n newid o i... Um, Be am dan, os dwi'n ei bwc... Un yn anodd. Dwi'n siŵr o'n gwenu, cos yna... Sy'n yna'n ffynnu i'w roedd o dda.

Yn yr Hunger Games. Aww. Mae hynna fynd i fod yn dda. So, dwi am gychwyn ar un newydd, sy'n nhw'n cael. Dwi'n offi yn fi, rwan. Dwi'n offi am tynnu ninja o rhyw fath. Ninja! Uh, o, dwi'n fy syniad da, rwan. Symud hyn chydig bach fwy agos. Um, ond dwi dal yn meddwl bod ni wedi rhedeg allan amser yn y fideo yma. So, y um, fideo nesaf yma... Am ni ei trio cario ymlaen efo nhw. So, diolch am gwylio a...